איין טאג ווען די אינגערמאן האט געהאלטן ביים אוועקגיין, האט אים דער איד צוריקגערופן, און דער איד זאגט אים, איך וויל רעדן מיט דיר עטליכע ווערטער וואס איך האב נאך קיינמאל נישט פאר קיינעם פארציילט. איך פיל ווי מיינע טעג זענען געציילטע, און נאך אביסל גיי איך אוועקגיין פון דער וועלט. איך וויל דיך בעטן ברחמים, איך האב דא אפאר דאלער אוועקגעלייגט, גיי קויף אפאר תפילין. איך האב א קינד וועלכע איז ליידער אראפ פון וועג און ער וואוינט אין אמעריקע ערגעץ, איך האב נישט גערעדט מיט אים יארן, אפשר איין טאג וועט ער צוריק קומען, וויל איך אים געבן דעם פאר תפילין ער זאל האבן וואס אנצוטון. נאך א זאך וויל איך דיך בעטן, מען גייט מיך דארפן באערדיגן אין די בית החיים, איך בעט דיך ברענג מיך די מעפ פון די בית החיים, איך וויל זען די חלקות, די רשימה וואס דארטן איז דא. די אינגערמאן איז געווען פארוואונדערט, ער האט דאך קיינמאל נישט געוואוסט דאס, ער האט אזוי לאנג פארברענגט מיט דעם איד, ער איז געגאנגען צו די חברה קדישא און מען האט ארויסגעברענגט א מעפ פאר אים, און דער איד קוקט דורך די גאנצע זאך און ער ווייזט אים, דער ליגט דא, ניין איך קען נישט ליגן דא, איך קען נישט ליגן דארטן. דער איד קוקט אים אן מיט א דאפלטע וואונדער, וואס גייט דא פאר? פארציילט אים דער עלטערע איד, ווען איך בין געווען א בחור האב איך מורא'דיג ליב געהאט צו לערנען, כ'בין געזעצן ממש יומם ולילה, ביז איין טאג איז מיין וועלט חרוב געווארן און מיין טאטע איז אוועק. איך האב געדארפט אויסהאלטן מיין משפחה, בין איך געגאנגען פון שטאט צו שטאט פרובירן צו טרעפן עפעס ארבעט צו קענען שיקן געלט פאר מיין מאמע, פאר מיינע ברודערס און שוועסטערס. איינמאל בין איך אנגעקומען צו אזא סארט געגנט וואס די נסיון פון שמירת עיניים איז געווען אויף א מורא'דיגע מורא'דיגע שווערע מצב. איך האב געפילט ממש ווי איך האב נישט קיין אנדערע ברירות, און די איינציגסטע זאך וואס איך האב געקענט טון איז געווען אראפצושפרינגען פון די דריטע שטאק. איך האב זיך מתגבר געווען און ארויסגעשפרינגען פון די פענסטער. איך האב זיך צובראכן ביידע מיינע פיס, און פון דעמאלסט, איך האב זיך טאקע אויסגעהיילט, אבער ס'איז מיר נאך אלץ שווער צו גיין אויף די פיס. איך זאג דיר איין זאך, זייט יענעם טאג וואס איך האב זיך מתגבר געווען אויף דעם נסיון, האב איך געפילט ווי כאילו די באשעפער האט אוועקגענומען דעם תאווה פון מיר, איך האב נישט קיין נסיונות אין שמירת עיניים, איך האב זייט דעמאלס קיינמאל נישט פוגם געווען בעניני קדושה, איך קען נישט ליגן צווישן געהעריגע מענטשן. איך קען ליגן נאר צווישן קליינע קינדער שלא טעם מי טעם חטא אדער צווישן די ספרי תורה. עטליכע שעה שפעטער איז דער איד אוועק פון די וועלט. די טאג וואס ער איז אוועק פון די וועלט איז געשען א עקסידענט אין איינע פון די שטעט אין אמעריקע און מען האט אריינגעברענגט א בחור וואס איז געווען אנקאנטשעס. נאך עטליכע טעג וואס ער איז געלעגן אזוי פארשלאפט האט ער זיך געגעבן א וועק אויף און די ערשטע זאך וואס ער האט ארויסגעשריגן פון די מויל איז געווען איך דארף האבן אפאר תפילין! מען האט קוים געוואוסט וויאזוי ער הייסט, אבער ביז מען האט געמאכט דעם קאנעקשאן, און דער בחור איז געפארן קיין ארץ ישראל, און דער איד האט אים געגעבן די פאר תפילין. הבא לטהר מסייע נושאי, ס'איז נישט קיין ברכה. דאס איז א הבטחה וואס חזל זאגן אונז. דער איד האט געמאכט אזא מין שטארקע גדר אין שמירת עיניים, מיט אזא מסירות נפש האט ער עס דורכגעבראכן. אונז זעמיר נישט אויף דער מדריגה אפשר, אבער לאמיר נישט פארגעסן